Siña kon pa duna e hende hombru su espasio pa e ta esun ku ta proteha, pa e ta esun ku ta provide, bo sa mas siña kon pa hasi e. Pero mi ta hopi problema cu nesey, e struggle tabata echt real. Mi ta deacuerdo cu bosnan, pero ami ta gusta mas cosnan duidelijk. Y bo por imagina bo cu un mucha cu, laat nos bisa, ta lanta cu su tata, pero su tata no t'ey echt, e t'ey si fisicamente, pero emocionalmente e no t'ey. Pero tin hende, eso ke ta trece cierto inseguridad, anto bo ta sinti cu hey, bo tin cu bay tok haci dos tres bida cambio, pa bo tene e pai na cas. Sí, pero a mi ta bisa de otro un banda, e bonitesa di paden ta hopi mas importante cu bo físico. Sí. Pero laga nos ser realístico, tin hende un e no ta contento cu nan mes. E ora es Si bo otro ta haci e cos. pa abo, ta completamente Es cierto. diferente Cosmic cu bo time. ta haci e pa bo E pareha. Exacto. parti cu bo ta Haci e bisa cu bo ta haci e pabo. cambio pa complace bo pareha, e ora esei Sí. sí No, ta ami bai ta mucho berdad. ver. Bo mester haci e pa Correcto. abo. Des así nos a cuminsa hasi Booty Friday Sessions, anto ya e cos a bira gewoon un cos mas tanto. Esaki ta un hip thrust, um, cual que men eigenlijk cu bota pone hopi forza den bo heupnan pa bo pushele arriba. Ta hopi otro cos mas nos anto ofrece, kico tur tin? Sí, correcto. Bon, nos ta un uh, beauty clinic. Kiko esaki ke men ta ku nos no ta un spa òf yende ta brua nos ku un spa? Nos ta eigenlijk speshalisá den huidproblemen, hendenan ku tin akné, hendenan ku tin mancha. E reakshonnan ta hopi grandi, hopi hende ta interesá den fiesta. E fiesta nos ta, e ta un konsèpt di fiesta ku bo por kompará manera ku ántes bo ta tin kriki. E fiesta di Bracapuerto tambe ta un fiesta ku. Ota fiestanan ku tin propaganda na radio ku den konantu. Nan ta spesialisá den e leeswegnan. Aki nan bo ta mira diferente size i modèl di leesweg ku nan mes ta pinta tambe. Los pasa aki nan pa bo haña e servisio kompleto. Bo mes na mierka bo tin fi high school, junior high, bo tin e coachnan ta recruit bo, nan ta bin wak bo wega, bo nomber ta sali den corant hopi of den noticia. Keda constantemente pensa, pensa positivo. Si bo ta sin trabou, pero si bo ta den un trabou cu bo no ta gusta tambe, e bo mester enfoke mester ta uno di cu mi ta bay logra y haya e trabou cu mi ta buscando, cu mi ke, cu mi ta desea, cu mi merece. Nta kere bo sa? Tin un persepshon semper ku turismo no ta seksi. Diego mi ta bisa seksi ta ku si bo bisa na Urbe de Jong, Ah, mi ke traha den turismo, nan ta kere, Ai no, waiter, ah, bo ta bai waiter check in, òf bo ta bai traha housekeeping. Pero yais turismo ta un di e sektornan mas dinámiko, un di e sektornan ku bo ta siña konosé mas anto hende posibel. Pero tambe e mesun sektor turístiko aki ta na bo asina hopi pashon di ser a konosí ku hende nobo, biaha rònt mundu anto ku. Pero antes ta tin sa barco, esey tambe ta un parti di desaroyo, pero desaroyo ta un cosa hopi bon y nos a desoroya hopi, nos tin cu tene cuenta si. ku no hasi di mas ku e desaroyo. Nos a kabi yega na Playa Charon ba mihó konosí komo Playa Miradó di Turtuga. Aki nan nan bo ta mira kon tur e turtuganan ta subi.